Әти-әнидән киләчәк, Шакүрәбезнең киләчәк яхшы тәртипле, әдәпле, әхлаклы, татар телле, милли гореф-гадәтле булырга насыйп кылсын иде, я Раббым. Ул, әлбәттә, җәмәгать хәзерге ахыргы вакытларда элек ди тел динебезне саклаган иде, хәзер дин телне сакларга мәҗбүр дип һәм шул мәсьәләдән мәчетләрдә дә татар тел дәресләрен оештырдык. Укытулар бара, Аллаһу Субханаху ва Тәгалә йөрүчеләрдән разый булсын иде. Вәләкин җәмәгател муслимин анын өчен чың без әзрәк артка тарихыбызга борылып, чың ничек элек тә шушы элеке чорларда безнең ата-аналарыбыз, әби-бабайларыбыз алар чың динле халык иде. Теге каядыр милли пәрвәр, каядыр дини, каядыр динсез, юк, алар гомумән бабаларыбыз, әбиләребез, ягъни әти-әниләребезнең әти-әниләре алар динле булган. Һәм гомумән менә үзебезгә дә аны чагыштырыр өчен хәзрәт әллә нинди теге югары мәсьәләләрне күтәрмәс өчен бер сорау гына бирәм җәмәгатенә кулларны күтәреп Быел, менә 2019 нчы елда, безнең гореф-гадәтләребезне искә алып, өендә Коръән ашын, мәҗлисен төрле сәбәпләр аркасында, Корбанмы, искә алумы, нәрсәме, кемнәр оештырды? Менә, әлхәмдүлилләһ, яртысы бар. Алла Тәгалә разый булсын, менә шушылар җәмәгател мөслимин, безнең гореф-гадәтләребез һәм шул да күрсәтә, ничек без динебезгә нинди игътибар бирәбез. Җәмәт Алланың рәхмәте белән Диния нәзарәте тарафыннан монда Айрат хәзрәт тә аны әйткән иде, вагазләрен без татар телендә алып барабыз һәм гомумән төп мәсьәләләрен карасак, без кайсы мулланы яратсак та, кайсы мулланы яратмасак та, без мәчетләргә килеп, шушы җомга саен әдәп, ахлак, әти-әнигә хөрмәт, олыларга игътибар дип, шушы вагазләрен тыңлыйк һәм җомга намазларында катнашыйк. Һәм э, документ әйләнеше шулай ук мәчетләр арасында диния нәзарәтебездә алар татар телдә алып барыла. Һәм э, ничек әйткән идем, татар тел дәресләрен һәм җәмәгать гомумән менә 3 ай беренче курс 3 ай укыдылар һәм шушы 40 яшьлек агаларыбыз, 40 яшьлек әниләребез алар җәмәгать ләммим татарча белмәгән Чөнки элек әти-әнисе ничектер оялып, чип-чиста татар булсалар да, татарчаны өйрәтмәгәннәр, менә өч айда Алланын рәхмәте белән рәхәтләнеп сөйләшәләр, Алла Тәлә кабул итсен. Һәм, әйе, менә Алла Тәлә разый булсын, элекке чыгыш ясаучы кыздан, мәчетләребездә дә без әкрен-әкрен шушы балаларыбызга тәрбия бирү, балаларыбызга адәп-ахлакын өйрәтү, Нияттән шул ук, бәләкәй чагыннан ук өйрәтү нияттән гаилә мәчетебездә шушы сабый тәрбияле бала дип төркемен ачкан идек. Һәм чын, менә ничек әйткәннәр иде, баланы әти-әнисез тәрбияләп булмый. Без әти-әни үз балабызны шушы төркемнәргә биреп, анда тәрбия бирерләр, гади балалар бакчаларына биреп, Ә ул мәктәпләргә биреп, анда тәрбия бирерләр дип өметләнсәк тә, җәмәгать, ничек әйтелгән иде, ул безнең өстебездә, әти-әни өстендә, әти-әнинен әманәте ул, вазыйфасы, аны без, әти-әни, үтәмәсәк, Раббыбыз Алла бездән кыямәт көнендә сораячак, һәм, гомумән, бу дөньяда да шушы мәсьәлә тора. Һәм без татар халкы буларак, мөселман халкы буларак, чөнки ул гомумән тарихта ул бер тигез бара иде татар, мөселман икән дип, хәтта чит теге башка милләтләрне дә шушы, аларны да кайберләрен татар дип элек йөртә иделәр. Һәм без татарлар, мөселманнар иң беренче нинди чараны оештырсак та, нинди эшен эшләсәк тә, динебезгә, милләтебезгә монардан ни файда бар дип, Уйларга тиешбездер, ни файда бар дип. Әйе, ул бизнес булсынмы, ул башка эшләребез булсынмы, ул, чөнки динсез тел була алмый, телсез дин була алмый, һәм без шуны белергә һәм күз алдыбызга тотарга тиешбез. Яңадан мәчетебезгә кайтканда, шушы тәрбия, Тәрбия нияте белән, шул ук динебезгә, телебезгә, милләтебезгә файда булсын дип, без 9 майга багышлап ел саен шәҗәрә конкурсын, нәселебезнең шәҗәрәсе дип конкурсын оештырабыз. Кая җәмәәтул муслимин елдан-ел катнашучылар күбәя, Аллаһның рәхмәте белән. Ни гаҗәп, балалар килә. Балалар унбишәр, уналтышар буын беләләр, җәмәәт. Әйе, аны әти-әнисе өйрәткәндер, әби-бабасы өйрәткәндер, вәләкин шушы бала, комиссия алдында басып, шәҗәрәсен тотып, үз бабалары турында, әбиләре турында сөйли. Менә ул дин дә, ул милләт тә һәм бөтенесе бергә, чөнки бер нигез. Бер нигез. Быел Алланың рәхмәте белән без аны әзрәк үзгәртеп, чөнки хәзер IT технология, менә без сезнең белән IT паркында җыелдык, Хәзер кесә саен телефон, шул ук телефонда да шәҗәрә программасы бар икән, җәмәгать. Шуны да без үзебезгә куеп, үз нәселебезне, үз балаларыбыз, минем балам, минем кызым, оныгым, минем шәҗәрәмне, безнең нәселебезне белсен дип, аны тырышыйк. Һәм ул җиңел җәмәгать икән, аны СМС белән башкага теге бер апага, туганыбызга җибәрәбез, ул үзенә дә аны куеп, без белмәгән нәрсәләрен өстеп куя. Шуңа күрә, җәмәгать, без аларны кулланыйк. Хәзерге заманча технология, әлбәттә, э, кайбер вакытта үзем дә шушы телефонны шайтан дим. Вә ләкин Аллаһ субхана ва тааля аны биргән икән, без аны изгелек юлында, телебезне, милләтебезне, динебезне үстерер өчен э, кулланыйк. Һәм э, менә ничек әйттеләр, шушы Аллаһның рәхмәте белән әбием дугалары дип флешмобны да оештырган идек. Тагын нияте, максаты нинди, шул ук тәрбия, шул ук балаларыбыз ниятеннән, чөнки без мегаполис проблемасы нинди, без яшьләребез, балаларыбыз, без аларны Казанга, Мәскәүгә, кайсы шәһәргә җибәрмәсәк, алар анда университетларга кереп тырышып укыйлар, әйе, татар, мусульман булып, укыйлар, кайсы телдә укыса да, ләкин үз гореф-гадәтләрен онытмыйча, телен онытмыйча, шунда ук җәмәгател муслимин алар шушы әти-әнидән, әби-бабайдан өзелә. Без әти-әниләр шушы кызларыбыз, улларыбыз янына килгәч, аларның тора торган җирләргә кергәч, алар безгә берәр сәхнәштелгән спектакльләрен куялар, күрсәтәләр, без тыныч кул белән, күңел белән китәбез. Шунда да җәмәгать менә әти, әнинен вазыйфа, әти, әни өстендә үз балаларга тәрбия бирү. Калганнары без, төрле төркемнәр, башкалар без ярдәмче генә. Әти, әни ин беренче урында. Әлбәттә, мәчеттә шушы максаттан без төрле түгәрәк стәлләрен һәм шулай ук социаль челтәрләрдә татарча постларын, видеоларын Эләргә, куярга, яздырырга тырышабыз һәм Аллаһ Субхана ва Тәгалә кабул кылсын. Һәм менә Әлмира абыстай, аннары Сирина абыстай, алар белән берләшеп, менә иншалла быел икенче тапкыр, өченче икенче елны инде Сөембикә сеңелләре һәм иңелләре конкурсын оештырабыз. Кая җәмәәтел муслимин төрле сораулар шушы балаларга төрле сораулар бирелә, уйлана торган сораулар. Ул тарихын да белсен, ул динен, ул Фатиха сүрәсен белсен, ул шәһадәтен дә белсен, ул динле булып үссен, я Раббым. Һәм шулай ук менә васиятнамә буенча конкурсларында да дип үзебезгә максат куйган идек. Васиятнамә җәмәгать беренчедән ишеткәч, кайберләребез куркып китәргә дә мөмкинбез. Ничек инде, хәзрәт, мин бит әле яшь. Нинди әле васиятнамә, нәрсәләр мин балаларыма, оныкларыма языйм? Җәмәгать анардан тормый. Без аны языйк. Васиятнамә менә күз алдыбызга китергәндә бу нотариуста хәзер минем квартирамны, өемне бүләләр дип, аны гына күз алдыбызга шушы акчалата гына китермик. Без күбрәк Аларга нәсыйхәт формасында, мәсәлән, менә Мәүлид ае бара, иртәгә пигамбәребезнен туган көне, Расулебезнен васиятнамәсе, әү башка безнең татар галимнәребезнен васиятнамәләре, кая ул кызым, улым, шундый бул, мондый бул, дип, шул ук тел мәсьәләсен, гореф-гадәт мәсьәләсен, дин тәртипләрен бөтенесен өйрәтеп калдыра. Һәм җәмәәт менә утырганда аксакалларыбыз хәзрәт син моны да әйтергә онытма, моны да әйтергә онытма дип күп кенә нәсихәтләрен бирделәр. Әлбәттә, без хәзрәт буларак без монда нәсихәт сүзләрен әйтә алмыйча булдыра алмыйбыз. Гомумән җәмәәт тарихка кайтып, менә ничек агаларыбыз сөйләгән иде. Кайсы галимебезне алмасак, менә Мәрҗәни 200 ел. Мәрҗәни әйе ул тарихчы, ул шул, ул бу, ул зур галим, валәкин төп вазифа анын иде имам хәзрәт. Хади Атласи, тагын нинди зур вазыйфаларын бирмәсәк, төп вазыйфа хәзрә. Һәм гомумән җәмәәтул муслимин, ягъни дин белән милләт һәр вакыт бергә булган. Дин белән милләт һәр вакыт бергә биргә булган, шуны онытмыйк. Һәм бик оят булып китә җәмәәт нәрсәдән? Качан никахларга киләләр, хәзрәт, әниләр килә, хәзрәт, менә никах укысы иде, менә кызымны бирәбез, ну, Сергейга бирәбез. Ул Михаилга бирәбез. Вәгазьләгәч, хәзрәт, ну ул яхшы бит, менә монда әйтелгән ничек без бәләкәй чагыннан ук кызларыбызга кызым, кызым, улым, ул безнең милләттән, безнең динебездән булсын иде дип вәгазьләп торыйк. Һәм тагын зур социаль шушы проблематиклардан җәмәәтүл муслимин без үз кулларыбыз белән үз балаларыбызны үтерәбез, шушы аборт дип әйтик. Кайчан кызларыбыз Абортка баралар. Без, әти, әни, шушы кызыбыз ясаган аборт өчен без дә җавап бирәчәкбез, шул турында онытмыйк. Һәм тан ахыргысы, рөхсәт итсәгез, без җәмәгать, татар милләте буларак, чөнки татар милләте ул гомумән зур милләт, һәм без үз малайларыбызны, үз җегетләребезне чың малай, җегет дип үстерик. Чөнки хәзерге вакытта без улларыбызны кыз итеп үстерәбез. Бөтенесен рөхсәт итеп, орышмыйча, нишләтмичә, ә кызларыбызны без җигет итеп үстерәбез. Аннары болар үскәч, гаилә корылыр. Гаиләдә кем баш, кем муен, аңлап булмый. Улыбыз да әзрәк борынын күтәрергә маташа. Муены, борынны бик күтәрергә бирми. Шуңа күрә бәләкәй чагыннан ук без әдәби, әхлаги, дини, балаларыбызга дини тәрбияләрен бирергә онытмыйк һәм шунда Алла бирсә, Алла Тәгалә безгә юлларын ачсын һәм мөмкинлекләрен бирсен. Әссәламү алейкум вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ. Вәгаләйкүмәссәлам, Аллаһның рәхмәте булсын сиңа.